די וואך איז פרשת בוא, פרשת בוא איז די פרשה פון האפענונג, וואס איז געשען אין פרשת בוא איז ס'איז געשען די לעצטע דריי מכות פון די צען מכות, און נאכדעם זענען די אידן באפרייט געווארן פון עבדות, זענען פיינעלי ארויסגעגאנגען פון מצרים, סאו וואס מען זעט פון די פרשה איז האפענונג, די אידן זענען געווען עבדים, זאכן זענען געווען זייער ענג, זייער שווער, די אידן האבן ממש פארלוירן האופ, זיי האבן פארלוירן האפענונג, און מיט דעם אלעם איז געשען די גאולה, יעצט פאר די גאולה איז געשען, האט באשעפער געשיקט די מכות, יעצט בשעת די מכות זענען געווען, זענען די אידן נאך אלץ געווען עבדים, סאו די אידן זענען נאך אלץ געווען אין די טונקלקייט און די פינסטערקייט, אונז זענען געווען אין מצרים, וואס מצרים איז געווען א טונקלקייט, אבער די מכות איז געשען, סאו זיי האבן געזען, קוק די מצרים האבן אונז געשלאגן, יעצט כאפן זיי צוריק מכות, עס איז געשען איין מכה און נאך א מכה און נאך א מכה, אזוי צוביסלעך האבן די אידן אנגעהויבן זען, אה קוק, די ישועה קומט און ס'קומט, ס'ווערט נענטער און נענטער. און בשעת די אידן זענען נאך געווען עבדים האט דער באשעפער געזאגט מען זאל מאכן די קרבן פסח, באשעפער האט געזאגט פאר די אידן גיי ווארטס פאר די מצריים אז אונז האבן נישט מורא און אונז גלייבן אז אונז גייען אויסגעלייזט ווערן, און נאכדעם זענען זיי אויסגעלייזט געווארן. וואס קען מען זען פון דעם? אסאך מאל א מענטש אין די אייגענע לעבן זאכן זענען זייער שווער און ממש זעט אויס כאילו עס איז נישט דא א וועג ארויס, און אויפן כלל, אונז כלל ישראל אונז זעמער אין גלות און זעמער שוין אין גלות פאר כמעט צוויי טויזענט יאר און זאכן זענען זייער שווער יעצט לעצטע יאר שמחת תורה אקטאבער סעווען איז געווען די ביסטערע מעשה אין ארץ ישראל אבער וואס מען האט געזען נאכדעם דורכן יאר ווי פיל מיט רשעים זענען געהארגעט געווארן די פירערס פון כאמאס די פירערס פון חיזבאלא די פרעזידענט פון איראן און אנדערע רשעים פון איראן די אסאד רעזשים איז צוזאמגעפאלן און דא אין אמעריקע האבן די דעמעקרעטס פארלוירן, איז די דעמעקרעטס האבן געכאפט די עיקר פאטש אז טראמפ האט געוואנען, און נאכדעם האבן זיי געכאפט די פאטש אז זיי האבן פארלוירן ביידע האוזעס, איז די דעמעקרעטס זענען געגאנגען אקעגן ארץ ישראל, און זיי האבן געוואלט גיין אקעגן די אידן אין אמעריקע ביים מטמא זיין די חינוך און אלע אנדערע שלעכטע זאכן וואס זיי האבן געוואלט טון, אלע זייערע שלעכטע השקפות, און זיי האבן געכאפט א גוטן פראסק. סאו וואס מ'זעט פון דעם איז, איז אזעלכע קליינע ספארקס פון לייט, אזעלכע קליינע שטראלן, בשעת מ'איז נאך אין די טונקלקייט. און ס'שטייט אז פאר א גרויסע נס געשעהט דארפן קודם אסאך רשעים געהרג'ט ווערן. סאו, ס'קען זיין אז דאס אלעס וואס איז געשעהן לעצטע יאר, און וואס ס'געשעהט נאך אלץ, אז די רשעים ווערן געהרג'עט, און די אלע ספארקס אוו לייט זעהן אונז, איז דאס אלעס געמאכט געווארן פאר די גאולה שלימה דארף קומען. סאו לאמיר אונז קוקן ביי די מעשה פון יציאת מצרים, אזוי ווי ווען די אידן זענען געווען אין מצרים זענען זיי געווען אזוי אנגעווייטאגט, אזוי ווי ס'שטייט ואנכי בני ישראל מן עבודה קשה און האבן באטאלט שבטים אל אלוקים, און נאך ווען משה רבינו איז געקומען און זיי געזאגט און גייען אויסגעלייזט ווערן האבן זיי געהאט א שוועריקייט פון גלייבן ביי קוצר רוח און עבודה קשה. און מיט דעם אלעם איז זייער גאולה געקומען. די זעלבע זאך דארף מען אונז וויסן, אז אפילו זאכן קוקן אויס זייער שלעכט, דארף מען האבן שטארקע האפענונג, און וויסן אז די גאולה גייט קומען, און מען דארף האבן האפענונג אז אפשר די אלע זאכן וואס מען זעט ס'געשעהט, בשעת מ'איז אין טונקלקייט זעט מען אזעלכע קליינע פונקן, אזעלכע קליינע שטראלן, איז לאמיר האפן אז דאס איז א סיין אז משיח איז שוין אט אט דא. דער אייבערשטער העלף אונז זאלן שוין זוכה זיין צו די גאולה שלימה מהרה בימינו אמן.